Her welaýatdan ýüz sany gol gerek maňa. Hem ýüz sany doweriýeniç şo siz Kakamyrat sen öz halk goşuny döret diýip. Başga zat gerek däl sizden. Siz urşa gatnaşyp bilmeseňiz, neme etme, öz azatlyga çykyp bilmeseňiz, men siz üçin çykjak şo zatlara. Meň goşunlarymam bar, ogullarymam bar. Şo zatlary edeýli. Bäş ýüz sany gol ýygnap bilmeli, ýygnap bilmeýäňizmi siz? Her welaýatdan. Maňa bäş ýüz sanyja gol gerek.

Bularyň çykýan zatlaryny düşünemak men. Bularyň näl oýun. Biziň oppozisiýamyz diýip, oppozisiýa diýip, aktiwist diýenleriň hemmesi bar-a şu döwletimiz baştutanlyk bar-a aňar tarapy. Şeýdip bir-birine laýyk bul otraženiýalary. Bularyň oýunlaryny düşünmän geçdim. Ine siz diňläp görüň, bu näme diýenlerini.
Salowmalikim aktiwistler düýn knbden diýen mhmden öýjagn edipdirler öýjagn edip ýaňky nemeden ene Myrat Gurbanow beý diýä eý diýä aýdyň ogluňyza zat diýip ejemem Myrat Gurbanowa özüňiz jaň ediň menä diňlänok diýip goýupdyr telefony onsoň Kakamyradyň dogany bilen şatlyk jaň edýä Ine, Kakmyrat bilen Myrat Gurbanow posylka iberdi, size bardymy, barmadymy, barsa, baryp alyp gaýtjakda, ha, diýip, baryp siziň bilen gürleşjek, kömek etjek size, Dawut, diýip. Ejemem diýipdir, gelseňiz, polis çagyrýan, özüňiz serediň ýadyňyzda. Gelýärler öýe, onsoň ejem polis çagyrýar, şondan gaçyp gidýärler, MHM-de-de gaçyp gidýär. Şular ýaly tehnika haçan-da öýleriňize biri gelen ýagdaýynda, Polise jaň ediň. Polise jaň edip onda MHM bikanun barýada. Polis gelip eýýäm şo ýerde ikisiniň arasynda problema dörýär. Eşdiňizmi?
Myrat Gurban sen düşünemaka ýene sen şu çilnoşny diplomatiýa edip otyrsyň hä? Näme gerek bol saňa bu zatlar? Ýa men nä aşga posilka ugratmaga nä men nä Aşgabatda agany garyndaşlarym ýokmy? Allajan Hudaýjan biziň tohumymyzy baý edipdirler. Men kakam tarapyndan babam bäş sany Är kişini döretdi. Olaryňam her biri dokuz sany, sekiz sany çagalary bar. Ejem tarapy babam iki sany aýaly bardy. Bir özbek, bir türkmen. O taýdan bir topar nemeler köpüsi Aşgabatda ýaşaýar. Kakam tarapdanam köp. Aşgabatda ýegenlerim, inilerim köpüsi. Näme gerek maňa seň öýüňe posilka ugradyp? Sen geplän gepiňi bilýäňmi sen? Onsoňam men sen barada bir ýyl seniň ýanyňda ýoldaş bolup ýördüm-dä. Sen men barada hemme zat bilýäň. Ä men sen barada bar-a, seň ejeň nirde ýaşaýar? Doganlaryň nirde ýaşaýar? Men näbileýin, sen maňa bu zatlary aýdyp, gaýta biz Şwi, e, Çehiýadan bilip ýörüs. O zawodlaryňy, un zawody, şeker zawodlaryň, sary zaparožsyň, Volkswagen maşynlaryň öýleneniň. Kuwat korporasiýa biz o taýdan bilip ýörüs. Näme diýip otyrsyň sen? Bir gepleýän gepiňi bilýäňmi sen? Düşüner ýaly siz däl, men düşüner ýaly däl. Onsoňam MHM işgäri milisiýadan gaçyp gidýämiş, şeýle tehnikany ulanyp. Eý, sen bara men düşünemok. MHM o taýda Türkmenistanda hudaýlaryň, milisiýalaryň, prokuraturaň, hemme zatlaryň, sebäbi olar zeleny svet, gök çyra açyk goýdular olar. Eziz adamlar türkmenistanlylar. Boldy, ýeter şulara. Ýeter şöýle oýun, ine görüp otyrsyňyza. Prawozasşitnik diýle. Istat ses çykymyny, olar izbiratelny nemedi seredýeli adamlar. Bu opozisiýa diýip oturan ýöne lälele başga zat ýok, oturyp nemet. Aňar aýlanyp geli täzeden seretseňiz, şu öňki aýlanyp plastinka, zaýežene plastinka bularda. Bir konkretny wyhod edip bilýeňizmi, aýdyp bilýeňizmi? Men her gezek size Täze bir zat aýtmaly. Partizan urşunda neme etmediňizmi? Bolýa, halkga goşun döredildi. 500 sany gol gerek maňa, 500 sany.